ndi masiari vhathu vhoṱhe ndi khou vha ṱanganedza kha zwa uri ndi na tsitsi nga half past two um na musi ndo vha fulufhedzisa uri ndi ḓo vha vhalela tshirendo tshine tsha pfhi muporofita vho zwifha a vha ri ndi thome ndi vha vhalele tshone ndi ḓo ri hezwino ndo no vha vhalela tshone nda kona u vha ṱalutshedza uri Zwiṅwe zwa zwine itshi tshirendo tsha amba nga hazwo ndi zwifhio? Muporofita wa u zwifha, u thutha no thutha, u kwasha no kwasha, u phusukanya no phusukanya, u tshinyadza no tshinyadza. Ndi amba ngeo, muporofita wa u zwifha. Ndi mingana miḓi ye na i kwasha? Ndi vhanganya vhangana vhathu vhe na vha vhulahisa? Ndi mingana miloro ye na i kandeledza? Ndi vhangana vhahali vhe na vha wisa? Ndi amba inwi muporofita wa u zwifha, mudzia maluṱa a sa khathutsheli, mudzia mazwifhi a sa mili mare, mudzia vhundiandia a sa sedzi ḽa matshelo. muporofita wa u zwifha ndi vhangana vhathu vhe na vha fhambanya na vhafunwa vhavho ndi vhangana vhathu vhe na vha ṱangula sa tsole na vhulali ndi vhangana vhathu vhe na vha khelusa ndi vhangana vhathu vhe na vha sumba madzhokotini muporofita wa u zwifha ni ḓo senga ni ḓo vhuya na ṱangana nazwo mulandu a u sini ndi amba muporofita wa u zwifha nḓila yaṋu i isa lufuni nḓila yaṋu ndi ya ṱhalano nḓila yaṋu ndi ya bomepome nḓila yaṋu ndi ya vhundiyandiya eneyi ni muporofita wa u zwifha khetsho ndi tshone tshirendo tshine tsha pfhi muporofita wa u zwifha ndi tshirendo tshine tsha vha tshi khou amba nga muthu muṅwe na muṅwe ane a zwifha a tshi khou tou amba nga dzi false prophets per se tshi khou amba muthu ane a luṱanya u ya wela kha kha vhaporofita vho zwifha muthu ane a luṱanya muthu ane a zwifhela vhaṅwe Eh, ri ya mu categorize na na muporofita wo zwifha zwino ndi na nḓivhadzo kha kha ḓuvha ḽa matshelo matshelo ndi na ndi na muyeni ndi na murendi wa muyeni eh, ndi ndi muthu ene a ḓivhea ndi ḓovha ndi na thamba tshirenda dza matshelo kha zwa vhurendi na tsitsi nga half past two ndi vha ḓovha vha tshi kho pfha vhurendi ha ha thamba tshira ndadza ee ndi ene uḽa ane vha muḓivha ane nda shuma naye ee na nga ḽavhuṋa ndi ḓo ḓivha ndi na thamba tshira ndadza vha vha ḓo vha vha tshi kho pfha uri thamba tshira ndadza ene vhurendi hawe ho imisa hani Zwino vhathu kha ri kha ri ḓi lugisele u pfa nṋe na Thamba tshi ri anḓadza ri kha duet ri ri ḓo vha ri si khou ṱaṱisana ni ri ḓo vha ri tshi khou tou farisana ri tshi khou itela uri ri kone u ṋea vhone vhori ndi havhuḓi ha tshivenḓa ndi khou livhuwa vho humbela ni nṋe ngovhela mushumisani na nṋe wa kale ndi khou livhuwa nga maanḓa u vha hone havho na nṋe ṋamusi ndi khou livhuwa vho munyadzi ndi khou vha vhona ndi khou livhuwa nga maanḓa u vha na nṋe ndi khou ri na tshifhinga tshiḓaho kha kha ri vhe roṱhe ndi hezwo zwe nda vha ndi tshi khou ṱoḓa u fhirisa zwone ṋamusi na zwa uri tshirendo tsha ḽavhuṱanu tshe vhone vha tshi ṋanga tsho no vha hone ndo ḓo tshi pfha nga ḽavhuṱanu uri vhone vho ṋanga tshirendo tshifhio tshee nṋe nda vha ṅwalela tshone tshine nda ḓo vha ṋetshedza tshone nga ḽavhuṱanu tshirendo tsha ṋamusi tsho vha muporofita wa u zwifha ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi a ah.